Awle, vawiinah chuanin chawhchawhrawi deuhin Bangkok-a kan bazarna vel te thil chi hrang hrang kan rawn dah dawn a, en dan kan lo thiam mai dawn nia ih dah that vek kha ka duh leh bawk sia ih tianin hei tlati nawm nawl ania kan bazarna hmunpui ber a ni maw. Tah hianin tun hnu te a kim ber a, mipa atanga hmeichhia naupang thengin an zuar vek a ni tih ang vel te hi kan en hau mem mem a, dah that nan ka duh ka tih duah hle maw. An shopping mall chhung hi a lian em em a, bo pawh awl tak a ni ti hianin. Kan dawr nu hi veng ami hi hmeichhia maw kan tih kha mipa lo ni daih anih chu maw hello hello bye bye um chhelo teh sawng ania
um
mipa mawk aw hmeichhia mawk an tih kha mipa lo ni chu maw chhelo hnip hnep a nia awle ti hianin platinum mall kan lut leh daih ni maw umm chini mi kha chu tuai awmna kha chu platinum mall thlen hma a nia umm he mall zet hi chu maw a lian tawp a ni mai bangkok ah chuan--
Hetah chuan money ka va exchange leh a dollar ka ni tlem tawh a chhuak a ka pawisa in ka hriat loh in ka hria ka exchange leh a ka ni e mahni leh. a chang leh a chhuk zawng ten ti hian in awl chang zeuh zeuh a tia ka lak hi nia a hun awl nei tam deuh a tia lah hi ka ni lo a ih ka inkhai bawr ka inkhai bawr em em pawn ka in chhip chhuan chung pawn te an ih thlai ka la hram hram zel ni maw kei chu hun kal tawh te ka tih ang vel ngai mi leh en let duh thin mi ka nih vang hian nakin zela kan sum dawn na atan te pawh a la pawimawh ang ka tia ti hian in. umm ka video te ka bazar tawh thin na te dang te hi ka dah a lut zel a ni maw tihian lo en ve mai mai ula nuam ve mai mai mihring hi kan lo in daih zai khawp a tihian bazar tur te hi kan awm reng a keimahni anga dawr bungraw la te pawh hi tam tak an awm ve bawk a ni maw tiang khan. an vun hi nalh theih a kan hmel nen hianin in ang deuh mah se an ni vun chu kan tluk deuh lo a mahse min en hrang lo a a nuam ve. Platinum Mall ah hian in ih thawmhnaw mai ni lo tle reuh te thil chi hrang hrang hi inzuar vek a mipa leh hmeichhe thawmhnaw naupang te eh thil chi hrang hrang sound thleng in ih mobile te --

Aw ti hianin kan vei kual deuh zut a reng tawh mai a, haw dawn lampang hnaih a nia pawisa te kan lo nei tam tawh lo bawk nen ti hianin kan mamawh zualpui te kan lama ih sawmfengah te kan kal leh phawt a hlat deuh a nia kan thlenna hotel atang phei chuan chuan platinum mall kha chu kan thlenna bul chiah a ni kha maw kan bazar na hmun pui ber erawh kha chu kan thlenna hotel bul lawk a nia ahh sawmfeng tih te ih mall dang ho kha chu-- hla tak tak ah te awm ve tho a ni chuvang chuanin ih kal deuh vang vang te a ngai a umm tuk tuk ah hian an kan kal kan tih tawh kha umm aman a tlawm a umm a chuan a nuam em em bawk a chak ve tho bawk si a ni bangkok fai nuam lutuk hi chu ih huhvei atan pawh kan chinai paihna tur pawh hi a awm lo tih a su paper eh-- nen kan inkeng a tikhanin hei bawlhhlawh han han paih zeuh tur pawh a inthlahrunawm a nih chu maw tiang khawp chuan an fai a ni khawihlum ram tiang khawpa hei khawihlum ni si hi umm faina kawngah te hian an chei mawi em em a ah khawilai hmun pawh hi a fai an toilet te chu maw an an vantlang toilet te pawh a thianghlim in a fai a rimtui veng veng zawk a ni thil rimtui te an dah a tikhan ih-- Khawi laiah pawh hianin ih luh fuh loh luh sual hi awm lo ni maw? Nuam tak a ni mai. Umm tia ngai phei a kan peih phei turah hianin rangkachak zawrhna hmun bik China hoin an siam a, umm anmahni chuan China thau an ti mai a, ih loh kan kal a hnu a kan kal leh a ka hriat chhuah tak a chu China thau an tia.

Baiawk bul hi aa lo type sual anih khi kan thlenna hotel bul a nia baiawk hi ih a hriat awl em em a a building a san em avangin hotel tih tura hitel ka lo ti pal anih khi pawilo turah a ngai ang aw. Tih leh buaithlak. Baiawk kha maw kep ah hi sang a si.
Awle hotel ah ka rilh a ṭam nge hemi hianin le zan ah ania zan rei tawh lamah i seven eleven hi a awm a tah chuanin kan kal mai ṭhin a thil kan lei mai ṭhin a tah chuanin hei ka zu kal anih chu hei hotel hrang te hi awm ṭhin sia ka tia. Hrang nge hrang lo ka tia thla ka la video in chuanin tian nakin a en let ah ka tia zan rei tawh lutuk a ni maw hemi lai hian chuanin ti hianin keimah in live ah hianin ka rawn chuang chho vel thin a card hi kan keng a card hian tian kan scan mai ta nih chu maw chuan hei a hrang nge hrang lo ka tia ka lut phei thin a mahse. Engmah khatiang lampang thil kha maw a awm lo hei tia kan ti mai thin a room kawng ka luh dawn pawn awlsam bik em em a ni kan bungraw lei tawh sa nen hei hnawk nuai tawh mai ni hi. Bangkok ah han thil an zuar chi kim em em a, lo hmu thiam deuh te tan.

Chuvang chuanin in hmasa sila thil te kan nei zawh in massage sila ehh kan nuam sam leh deuh mahna ah kan tia in massage turin kan kal dawn a nih hi chuan hei eitur hlama awm tih vel a lo au ho ania chu maw.

Kan ti thei hle thingpui te kan en a, hei kan tihna kha kan eh tlem hle teh kan ti lang leh lo va nge aw. Video kha ka lo dah leh lak lawh tawh bawk sia, lang leh lawk mai rawh se. chuan hei hi kan hotel thlenna a ni a receptionist fel tak tak te an nia an fel em em a kan rih deuh pawn kawngka min lo hawn a anmahni hian min lo chhawk in min lo lak luh sak zel thin a hei lem hemi ehh thutthleng ah hian in kan thu nghal hnawk zel a ni maw chuan in biak an nuam em em a an mahni hi nepali an nia bangkok ah hotel an siam a nih chu maw min lo pan ve dawn nia kan room hi hei an pawl sin.
Hei ka thiannu pawh hma sangte hi pawh a chau tawi tuk a, a mu hnawk tawh mai ni a awm ve a reng ni sa bawk si. Luak chhuak hnuin kan bazar ate hian kan la inpek leh char char a nia tih hianin chauh loh ngaihna pawh hi awm lo reng reng a ni maw. Kan chau nghulh tawh mai a ni. Kan bungrua ina khat tawh bawk sia kan hotel ah chu. Kan room lah chu hei tial a chau tawh lup tuk tawng khawng a nih hi, a lu te hai ka khawnga i hnup hnup a nia.
Kan thawn tur kan inpack bawk a, kan thawn tur pack a ngai tel bawk siin buai tak kan ni kan khum zawng zawng a khat vek tawh a chhuat zawng zawng a khat vek tawh bawk sia hah thei tak kan ni next ah kan rawn ti zel ang aw.